Issa, ma se ssib l-ajkos dotor, tidħol fuq kuddis, mm. u mbagħad tidħol menju u tafas ara paġna bi tliet kolonni. Lefet li biex nagħmel Eżatt, eżatt. U mbagħad issib id-data fil-ġemp. U jiena bdejt infittex il-ġurnat l-aħħar imma m'għandu ngħid tkun l-ewwel wieħed. U mbagħad

bil-kwalitajiet li għandi u għax inħossni qed nuri kulħadd il-ġid li qed nagħmel bihom. Faċli naħseb u taf. Dak li qed tagħmel tagħmlu għal Nasib il-ikra huwa meta nużaw anke l-alla biex innaqsu l oħrajn
Jow pas eh. biex għadni kritika u l-ħattijħor, għara dak, daqsi jaħdem u kol. Mm. Jina, mit-tnejn sal-ġimma dejjem

l-atti tiegħi. Imma jien għandi ngħid le ħafna kultant jiena ma nafx ngħid le. Jien intelasaw fuq b'affarijiet u nejn u naħdem. Ma kultant ngħid imma għandi ngħid le qed tonqos hekk qed ngħid le. Hija parti mill-umiltà, jew le? Menti Silvana. Tajt li fiex. Per eżempju.
Mitnej sal-ġimgħa għandi kull xi ħaġa fil-għaxija, eh. daqqa xlaqa ta' żaza, daqqa xek u xi saret nagħmel dan ħaġa ħabba l-parroċċa. Hmm. U mhux qed bħal divvinta l-idea għaddejjem jiżdied ix-xogħol, x'għandha għandi ngħid le. Imma inti ngħid le.
Ħafna ngħid stop jew le, jew li tibqa' dejjem inservi. Hija parti mill-umiltà jew qed nolqos jekk ngħid le kultant. Ma għamilx qed nara kif ta' battajt. L-umiltà ma naħsibx inti għax tgħid le, dik il-ħaġa li naħseb inti tgħid le għax ħadd itgħabba b'aktar affarijiet. Jien nara li tkun umli li dak li qed tagħmel tagħmlu fil-kwiet mingħajr ħafna pompa naħseb jien. U li nżomm, u li nżomm forsi saqajna mal-art, ġivek jiena parti mill-prioritajiet tiegħi li mill-familja, mill-affarijiet oħra. Ġi, issa impossibbli Jiena nagħti il-kollox tagħtih importanza. Għallu parti mill-umiltà li jiena nżomm saqja mal-art hija illi xi drabi jekk ċertu aspett mhux qed intih importanza minħabba affarijiet oħra, irid ngħid eħe, ħanejt le. Ħalli l-nies li suppost inti jom importanza, ta' tijelom. Ġimma ma tħux it-tonqos, meta nejdu le. Kif għajta najdlek le għal affarijiet? Responsabilità, mela, le għalix le, le għalix le, le għalix le, għalix le. Naħseb li anki tal-umiltà nistaw namluha bħala eżerċizzju hekk għalina, ġifieri ħana Ġo fina nafu x'inhuma d-djufijiet tagħna, mm. nafu li forsi ċertu aspetti jew ċertu ċirkostanzi eh, imbati per eżempju biex nkunu li fija dik il-ħaġa. Nista mm. forsi, tant eh, najtara, ħadem iktar fuqa jiena, nkun f'dil ħaġa, naf ħan razza li l-nifs, ħanek dam il-sini, ħat ispazju l-ħattijħor. Imma mm. nkun qed namlu Inkun nagħmel dal-eżerċizzju miegħi nnifsi biex inkompli nitħarreġ fl-umiltà. Imma li San Ġorġ Peka kien jgħidha wkoll din, illi Alla jippermetti li nkunu umiljati biex nikbru fl-umiltà. Hmm. Da bħal meta nitolbu l-Alla l-paċenzja, u jippermetti li jkollna okkażjonijiet fejn jgħidu jibdu fil-paċenzja.
Nammira persuni li huma umli, għax jalmuni jiena, jalmuni, jalmuni x'inhi umiltà, x'inhu kif bniedem għandu jkun hekk li tista' tajlu bniedem, tista' tirrelata miegħu, tista' taħdem miegħu, tista' titgħallem ukoll minnu, ġifieri persuni umli jalmuk. U importanti li nkunu Ċirku li jdu jkunu mdawrin bi nies umli, mhux inkunu ma' nies illi mimlijin bihom infushom, kburin. U għallu mingħajr ma tisek tiddakkar u tibda tħossok kburi wkoll b'li qed tagħmel inti.
Iva, meta għawek kamilla ma' kabrin, kważi kważi titħol dak l-ispirtu ta' kompetizzjoni. Illi jkunu hemm. Qed inservi